Salam mähriban adamlar. Hoş gördük hemmäňizi. Siz men görýäňiz, menem sizi elbetde görýän. Sebäbi gelýän kommentariýalardan bir çen tutsaň, siz elmydama gowy zatlar ýazýaňyz. Bir gowy bir gürrüňleri isleýäňiz, gowy tymsallary, rowaýatlary, hekaýalary, bolan zatlary, başdan geçirmeleri isleýäňiz. Bizem elimizden gelenini size ýetirjek bolarys nesip bolsa. Janyňyz sag bolsun. Nirde gezseňizem, hawa nirde ýaşasaňyzam esasy zat jan saglyk. Janyňyz sag bolsun. Çagajyklaryňyz elmydama öýüňizde gülüp oýnap gezsin. Siziň bilen ýürekdeş bolsun, siziň bilen hemra bolsun, olar ularsynlar. Siz şolaň bagtyny görmek miýesser etsin hemmäňize. Mähriban doganlar, bu gün Şu bolýa sözi bar indi türkmende bolýa. Bor agam. Bolýa dogan. Bolýa jigim. Bolýa gelneje. Bolýa daýza. Bolýa daýy. Bor dogan diýen sözler bar indi şu bolýa diýen sözler. Şuň bir üýtgeşik täsiri bar. Şu bolýa diýseň, şu bolmajak zadam bir bolýan ýaly göwnüňe. Mende şeýle pikir bar. Sizde bilemok nähili pikir bar. Ine mysal üçin Şeýle bir tymsal eşitdim-dä men. Bir gyz maşgala durmuşa çykyp bilmändir-de, uzak wagtlap. Aý indi ýaşy geçendir, 30-dan hem geçendir, 35, 40-y golaýlandyr welin, agyr doňanlaň ýaňky gyz maşgala bir gün bir danaň ýanyna barypdyr. Şuny ýaly, şuny ýaly aýdypdyr ýagdaýyny welin, o dana-da şeý diýipdir, gyzym sen diýipdir, Şar al diýipdir. Bir on bäş, ýigrimi sany şar al-da şony çişede diýipdir. Asmana uçur-da, Allajal, maňa kömek et, bir maşgala gurmaga, durmuş gurmaga, durmuşa çykmaga kömek et diýip, dileg et diýipdir. Onuň gyz birhiliräk bolupdyr, gyz maşgala. Aý, ol-a birhili kän birhiliräk agam, men ynanamok oňa diýipdir. Onda sen diýipdir, ýene bir on-on bäş sany gyzyl şar, gök şar, sary, her hili üýtgeşik şarlar, reňkli şarlardan al-da, çagajyklara paýla diýipdir. Her çagaň eline berde çişir-de, paýla, Me, jigim, me, jigim diý, olaram saňa sag bolsun aýdarlar diýipdir. Şonda diýipdir, Mümkin, seň bagtyň açylar diýipdir. Ol gyz razy bolmandyr. Aý, agam diýipdir, bu zatlary men ynanamok diýipdir. Ony äýl şar çişirýäň, asmana uçurýaň, şar çişirýäň, çagalara paýlaýaň, ony durmuş açylarmy diýipdir. Şeýdip ondan gyz nägile bolup gidýär. Aý, bir ýyl geçýär, iki ýyl geçýär, ol, e, Gyz birhili hasam howsala düşýär-de, Gel şo danaň ýaňky agaň gelini edip göreýin diýýär-de. Ondan dükandan şar alýar, reňkli her hili şarlar alýar-da, çagajyklara paýlaýar. Çişirýär-de, Al jigimden şar, al jigimden şar, al jigim şar diýip şar paýlaýar. Hemmesine paýlaýar ol. Bir Özi ýaly bir ýigit ýanyna gele-de näme edýäňiz diýýär. Aýna şar çişirýän diýýär. Hä, hawa ol çagalara paýlan. Gel menem çişirjip, şar çişirip paýlaşaýyn bile paýlan diýýär oda. Bile paýlaýlar. Şeýdip bular ysnyşýar-da gidiberýär ýaňky ýigit bilen gyz. Hawa şar paýlap ine gül ýaly. Şondan soň onnoň bular durmuş gurýarlar. Ana şonda gyz şeý diýýär. Şo men agamyň ýanyna baryp gaýdaýyn diýýär. Bu näme, muň syry näme diýip ýaňkynyň ýanyna gelýär-de soraýar. Bilýäňmi agam diýýär, ýadyňa düşýämi men diýýär. Dana diýýär. Bir döwürler siziň ýanyňyza geldim, birki ýyl mundan öň diýýär, bir üç ýyl lag boldy diýýär. Şonda siz şar barada gürrüň etdiňiz diýýär. Menem diýýär şo wagt, aý ýok, oňa ynamok diýdim diýýär. Adýaýyny şeýtdim bolin diýýä, bagtym açylaýdy, bu näme eden diýýä bolin, şonda ýaňky ýaşuly şeý diýýä, dana. Sen şo wagt bolýa diýmediň diýýä. Bolýa agam, bolýa daýy, bolýa dana diýen bolsaň, sen üç ýyl mundan öň çykmarlyň durmuşa diýýä. Düşündiňizmi? Sebäbi şu bolýar sözi näme-de bolsa adamda täsir galdyrýar. Bolýar, ýoluňy açýar diýjek bolýar. Şonuň üçin elmydama eger haýyrlysy bolsa, size haýyr berýän bolsa, size peýda berýän bolsa elmydama bolýar diýiň. Bolýar agam, bolýar jigim, bolýar dogan diýip geziň. Bolýarmy? Siz nähili pikirde? Elbetde siziň pikiriňiz başgarakdyr, ýöne men şeýle pikir edýän. Elmydama birek berege bolýa agam, janyň sag bolsun agam, bolýa gelneje, bolýa doganlyk geliň. Onda näme ýene bir gezek bolýa doganlar, sag boluň, saglykda görşeliň. Hemmäňize jan saglyk arzuw edýän. Sag boluň. Salam mähriban dostlar, bu günki temamyz Derdiňi kime aýtmaly? Syryňy kim bile paýlaşmaly? Kime ynanmaly diýlen soraga jogap gözleýäs. Bu kitap köpüňize tanyşdyr. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň saýlanan şygyrlary. Oguz handan günümize çenli Türkmennama diýýär. Şu kitabyň otuz dört, otuz bäşinji sahypasynda beýik Serdarymyz bir-iki kuplet goşgy ýazypdyr. Şu goşgyň öňünden bir rowaýat gürrüň berýär. Şol rowaýaty diňläp goşgyny okan adam has gowy düşüner we derdine dowa bolar diýen ýalyky manyda şeýle bir eser ýerleşdirilipdir, size-de gürrüň bereýin, mümkin, size-de derman bolar. Umuman, taryhda köpüňiz bilýänsiňiz, köpüňiz-de, hemmäňizem bilýänsiňiz, Çagryl beg, Togrul beg, Oguz han, Soltan Sanjar diýen ýaly patyşalyklar, hanlyklar türkmeniň taryhynda ýaşap geçen beýik soltanlyklar bar. Şolaryň biri bolan Çagry begiň zamanynda bir tüý kesme ogryny ogrulykda günäkärläp, jeza meýdançasyna getiripdirler. Onuň kazy ýaňky ogrä ýüzlenip sorapdyr. Ogurlygy haýsy eliň bilen etdiň diýip. Ogram aýdypdyr, sag elim bilen etdim diýipdir. Ondan kazy emir berýär. Kazy bolanda şu wagtyň sudy bolýar. Şo döwrüň kazysy häzirki zamanyň sudyna olar kazy diýer eken. Kazy aýdypdyr, sag elini şapyň-da, gaýnap duran ýaga sokuň diýipdir, zabut ýaga. Ony näme üçin gaýnap duran ýaga sokýarlar? Şo döwrüň tebipleri şeýle bir emsalgy berýär ekenler, Bir ýeriň çapylsa, kesilse, gany durmasa, şo ýerini gaýnap duran ýaga soksaň, edil şo taýynyň damarlary zady jajardap, ýanyp, ýygrylyp, derrew gan gitmesi bes edip, adam-a ölüm howpdan alyp galýan bolmaly. Şony ýalyky tebipleň maslahaty bilen el çapylan adamyň elini soň gaýnap duran zawut ýaga sokýar ekenler. Şonda şeýdip kazy emr berýär, elini çapyň-da, gaýnap duran ýaga sokuň diýip. Onsoň gassap gelýär-de ýaňky ogryň elini çapýar. Ýaňky ogryň ýüzem üýtgemez diýär el çapylan üçin. Göwni bir ýaljak dur diýär. Onsoň beýleki tebip gelip elini gaýnap duran zabut ýaga sokupdyr jažyrdadyp. Munda-da göwni bir ýaly dur diýär. Indi ýaňky Ogry kaza ýüzlenipdir. Men almaly jezamy aldym, indi men boşmy diýipdir. Olam hawa sen indi boş, azat sen diýipdir. Şonda ýaňky ogry şäheriň orta arasyndan geçýän köçe bile bir ylgap gitdi diýýä. Bu wakany geň görüp duran mähelläňem içinden bäşdürşdürleri saýlanyp ýaňky gyzy bilen ylgapdyrlar. Indi näme waka bolýa görjek bolupdyrlarda. Onuň ýaňky ogry ylgap barşyna baryp biriniň bir gapysyny kakypdyr beýleki abat eli bilen. Ol öýdenem bir adam çykdy diýýä, oň-da edil şon ýaly sag eli ýok diýýä. Äý şu ikisi gujaklaşyp şeýle bir ses edip agladylar diýýä, mümkin däl derejede agladylar diýýä, ses edip aglapdyrlar-da. Ondan ýaňky yzyna düşüp gelenler muňa geň galypdyrlar, şoga düşüpdirler-de, Beh, bu nähili bolaýyp bu diýip. Onsoň muň ogrynyň aw ussady gidişip, ýar assady bitişenden soň, ýaňky yzyna düşüp gaýdan adamlar ogrudan sorapdyrlar, Biz senden bir zat sorajak-da, şuny açyklap beräý-dä diýipdirler. Olam soraň diýipdir. Eliň çapaňda hiç hili ýüzüňem üýtgemedi. Eliňi çapylan ýerini gaýnap duran zabutýaga sokdular, hiç zat üýtgemediň. O gelip bir eli ýoguň gapysynda ony gujaklap aglamaň näme, syry nämede diýipdirler. Şonda ýaňky ogry şeý diýip durupdyr danym, ýaňkylara bir jogap beripdir. Näme diýýä? Ýaňky jeza meýdançasyndaky duran adamlaň ýanynda men aglan bolsam diýýär. Olaň hiç biriniň habary ýok o derdiň nähili agyrdygyny diýýär. Oň nähili agramy, agyrysy, yzasy, jezasy, utanjy, haýasynyň badygyndan olaň hiç biriniň habary ýok diýýär. Şoň üçin o ýerde aglan bolsam o ýerde birentek adam heşelle kakardy diýýär. Şoň üçin bu diýýär, Derdimi öň gören adam diýýär, derdimi öň çeken adam diýýär, şoň üçin oň gapysyna gelip agladym diýip jogap berýär. Bu goşgyny indi okasam, janyňyza derman bolar. Dünýäde nesibäň göterilen güni, dost-ýar kän, Hossar kän toýuň toýlajak. Al şerap aýlajak, al şerap içjek. Emma gerdenine alyp ýüküňi, Hany, seniň jiger derdiň çekişjek. Mydam depesinde göterip ýörmän, Günleň biri bulap urýar keç pelek. Ine şonda paýlaşmaga derdiňi, Jigerdeş, bagyrdaş. Ýürekdaş gerek. Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy. Alla jaýyny jennet etsin.